Maiteirory, mba'éichapa. Jahechamíta hína ñane rembiaporã ko árapegua. Ñaimoñe'ẽta hína peteĩ ñe'ẽpoty ñahesa'ỹijo jahecha jey hag̃ua umi tembiapo ñame'ẽma va'ekue. Hoy en día vamos a trabajar por una poesía en la cual vamos a leer, analizar y realizar actividades de retroalimentación.

Kyhápe añeno jahechapake ha manterei ha añemyatimói, che pillo hapáva, che u jei, che remói ha ambojopyru kyha ha inimbe. Asẽ ajeity pe kapillipépe, che po mokõivévape añemyakãngyta, estrella oĩháicha entéro aipapa, jahecha upéicha apyta akemi. ha la che resa ikambareíva, oiménte voi la che akã ojo'óva, ku kuãirũ resáicha che rehe oikóva ñaimo'ã ohapýva la che korasõ. Ko kuehe aháma ahecha pa'i hi'ãitévy upérõ añemombe'u, Ha hi'ãnte chéve rorejeporouhayhu pohã Paraguái emenda voi. Ha upéva ko hína chéve ojehúva Tupãsy memby chemoakãnundúva ko aguatakuévo pe hechaga'u ha'ete ipepóva ko amombe'u. Yvoty oĩháicha okukúi hapépe

Ikambousymi Pácope ijuru, ha'érõ ichupe ta'u Seirete. Apoi nde ári yvytu pepo che ñe'ẽ guemi tohendu ha'e, ko che mba'asy che resa rupi oike ha che korasõme ojaity po. Ohaiva'ekue Martín Barrios. Péva ha'e upéso roñe'ẽ poty ñamoñe'ẽ va'ekue, upe jajapóta tembiaporã he'íva péso. Romboho vai heko pete porandu kuéra. Mba'érepa oñe'ẽ ñe'ẽ poty? Kuál es el téma de la poesía de que habla? Mba'épa omog̃uahẽse haihára ñe'ẽ poty rupive, qué pretende hacer llegar, dar a conocer? Mba'épa oñeandu ne raka'e haihára ohai oñe'ẽ poty, qué habrá sentido? Mba'érepa nde Mba'épa nde reñandu haihára ohai va'ekuére que sentimiento produjo en ti? Emongora peteĩ ombohovái porãve aporandu. Responda la mejor la respuesta y identifica la alternativa que mejor corresponde la respuesta. Mboy ñe'ẽ rysýipa oguereko ñe'ẽpoty, cuánto párrafo tiene, mokõipa mokõi, eh, sería veintidós. Versos, Mbohapypa ñe'ẽrysy aty, trece versos, Mbohapypa poteĩ ñe'ẽrysy aty, entonces sería treinta y seis versos, Mboy ñe'ẽrysýipa oguereko ñe'ẽpoty, poteĩ ñe'ẽrysy aty, cuánto, cuántas estrofas tiene, poteĩ, seis, porundy, nueve, Pako ñe'ẽrysýi sería entonces veinte. Pakõi doce, perdón. Mba'éichagua ñe'ẽ ojepuru oñe'ẽpotýpe, guarani añónte, sólo guarani, castellano añónte, sólo castellano, mokõivéva ñe'ẽme, ambos. He'íminte chéve rohayhu porã Paraguái, emenda voi, reporohayhu pohã Paraguái emenda voi, he'íva. Mba'épa péva? Ñañandúva, jahecháva, Mavavéva ndaha'éi. Si este, esta expresión que entró, que está entre comillas, entonces si es algo ñeñandúva, sentimiento jahecháva visual térã mavave ndaha'éi. Upéi he'i, Chepillohapa che'uhéi cheremói. Chepillohapa che'uhéi cherenói. Pévapa ha'e jahecháva visual, ñeñandúva, que sería. E gustativa vera, ñahetũva e seria donce olfativa. Che nemoimba seria donce iñeñandúva. Iñeñandúva, ipire'andúva hína pe aho, ápe avei. Mboy mbyja oĩháicha entéro oipapa ha'e mbotuicháva, mbojojáva, mbovaváva. Personifikasión o ipérbole o komparasión. Upéi he'i, Ko kuãirũ resáicha che rehe oikóva ha'e mbotuicháva, hipérbole, mbojojáva, komparasión, mbojoguáva, metáfora. Ha upéi he'i, Echauka ajehaipyre pe mba'épa ikatu oiko añetehápe, tódo lo ke pueda sér reál, lo ke pueda eksistír en la vída reál, ha umi ndaikatúiva oiko añetehápe, lo ke no puede okurrír en la vída reál. Néi, ha peve ñane rembiapo ko árapegua, aguyje.